uh, today and then tomorrow is singles and it's, uh, you get an overall team winner from the two days.
Roedd na ddechrau digon boddhaol i brif dîm Cymru wrth iddyn nhw gael gem gyfartal yn erbyn Luxembourg, enillwyr y gystadleuaeth dwy flynedd yn ôl. Cafodd Ben Allen o flaen afon gyfle i ennill i ornest yn y sengle wedi iddo gipio'r ddwy set agoriadol, ond llwyddodd Victor Orligson ymladd yn ôl i ennill y gem o dair set i ddwy.

Byddai un o'r prif berfformiadau gan Grace Clement. Fe darodd hi nôl ar ôl colli'r set gynta' i ennill ei gêm yn erbyn Cerys Evans o dair set i un.
I think I got a little bit nervous on the first set but I managed to achieve my goals and I did well. Hopefully now we can uh, do well as a team and, you know, go forward and win the Euro Mini Challenges. Collodd Cymru yn erbyn Lloegr yn anffodus, ond ar y golled roedd yna berfformiadau nodedig, yn enwedig gan Anna Hursey, y ferch naw oed sy'n herio ac yn curo chwaraewyr tipyn hun, a thi drwy'r diwrnod cyfan heb golli set. First set was quite easy, I did quite well. Second and third set was a little bit harder, I still did well and I won three notes. Ac roedd lot mwy i ddod gan y ferch ifanc. O ran gweddill y cystadlu ar y diwrnod cyntaf, roedd na lwyddiant i brif dîm Cymru yn ennill yn erbyn yr ail dîm o chwech i ddim a Gwlad yr Iâ yng ngêm ola'r dydd o bedair i ddwy. Diwrnod llwyddiannus i Gymru felly, tair buddugoliaeth, un gêm gyfartal ac yn colli un yn unig. A dyma tabl ar ddiwedd y diwrnod cyntaf, Luxembourg a phrif dîm Cymru yn arwain y ffordd ond roedd hi'n agos wedyn ni, er digon o bwyntiau i'w hennill cyn cystadleuaeth y Sengle. Ie, yeah, y senglau oedd yn cael y sylw ar y Sul, gyda Benedict Watson yn disgleirio Wrth iddo ennill yn erbyn ffefryn y gystadleuaeth, Kari Armisen o Wlad yr Iâ. Roedd buddugoliaeth Benedict yn arwyddocaol dros ben, o gofio ei fod wedi colli yn erbyn yr un gwrthwynebydd ddoe. I've just beaten the Icelandic player, Three Nil, and

A sôn am beidio colli set, roedd y seren naw oed Anna Hursey yn y ffeinal hefyd, ar ol ennill yn erbyn Jamie Lee Harley o Malta. Roedd 'na siom ar ddiwedd y dydd i Ben Allen wrth iddo golli i Viktor Orliksson yn y rownd gynderfynol, a hefyd yn erbyn Ingi Darvis yn y gêm am y trydydd safle. A'r un stori i Grace Clement, colli i Dominic Kieffer o Luxembourg Ond enillodd hi y gêm am y trydydd safle a sicrhau pedwar pwynt i Gymru. Felly dyma oedd y sefyllfa cyn rownd derfynol y merched, a Anna yn edrych i gipio'r chwe phwynt a fydd e'n rhoi pwysau tua'r brig. She's a very strong player and um, like I say, I think she's favoured to win this. So hopefully she can um, get, get a six point for Wales and hopefully get us closer to winning the event. Chwe phwynt oedd y nod i'r ferch naw oed ac oedd hi'n ddim sioc wrth iddi ennill y set gyntaf yn gyfforddus o 11 i 6. Ond fe golliodd i'r ail set, y tro cynta' iddi golli set yn y dau ddiwrnod o gystadlu. Mewn gêm gystadleuol, fe giffiodd Anna'r drydedd set, ond Ariel yn taro nôl eto. Cyfan lawr i'r set yngedfennol felly, ac Anna unwaith eto ar ras i ennill o 11 pwynt i dair yn y pen draw, ac i sicrhau'r nifer fwya' o bwyntie' posib i brif dîm Cymru am seren. When it got to the final it got two all, it takes a little bit of erm determination then to make sure that you push through and win that final game, it shows that she's got maturity in the game and erm great result. Gyda un gêm i fynd, roedd Cymru chwe phwynt tu ôl Luxembourg ar y brig, a dyna'r nifer o bwyntiau oedd ar gael yn y rownd derfynol ola. Dim pwysau ar Benedict Watson felly. Nawr, roedd y ddau yma wedi ennill yn erbyn ei gilydd eisoes dros y Sul ac roedd y gêm yn addo bod yn un Ffyrnig. Enillodd Cari y set gynta o 18 i 8, cyn i'w gryfder ddangos wrth iddo gymryd yr ail o 11 i beder. Ac er brwydro yn ddewr yn anffodus i brif dîm Cymru, fe gollodd Benedict y drydedd set a'r gêm.
I think it was always going to be hard for Benedict. I think that Iceland boy was um, favourite coming into the event, and um,

a colled Benedict yn golygu mai Luxembourg oedd yn enillwyr y gystadleuaeth am yr ail flwyddyn yn olynol. Ond Cymru yn gorffen yn ail penwythnos o gystadlu brwd rhwng y chwaraewyr a natur gyfeillgar y gystadleuaeth yn amlwg ei weld. I Gymru, profiad pwysig yn natblygiad y timau ifanc ar gyfer y dyfodol.